Insellmulkom sinjuri u nilqgħukom għal episodju speċjali ta' Love Island. B'dispjaċir kbir Jake spiċċa barra mid-dar, mill-villa, u llum ma jkun magħna. Ejwa, biex infakkrukom min hu Jake, Jake huwa dak li mal-ewwel sekonda tefa' għajnejh fuq Kira, ma telaqha qatt, Dieħli fit-tih ix-xitt u l-ispallita ma għamlitx tajjeb, insomma, issa jirrakkuntalna iktar hu stess. Minn xi xahda. Minn xi xahda x'ħass waqt li qed jiġi intervistat, sinjuri, ma niddejjaq xejn ngħidilkom, minn tnejn mill-aqwa ġurnalisti li rat Malta.
Joshua u Dominka mit-Teletubby.
Jiena Joshua minn Teletubby u miegħi hawnhekk għandi lil Dominka. Kemm int ħelu.

Issa, issa, issa li ħriġt, skoprejt xi bdew jgħidu n-nies fuqek hawn barra? Ifhimni, skoprejt ħafna affarijiet, ifhimni s'issa. Skoprejt ħafna kemm qed jgħiduli kemm jien ġenwin u onest. Dik veru, eh.
Kummenti tajbin ħafna, kien hemm kummenti negattivi wkoll, oh. Tipo x'qalulek?
Kemm jien qasir.

bejn Clinton u Edward, tajjeb? U kitbu two and a half men. Ovvjament il-half men tiġi int. Mija fil-mija, hu. Imma tiddejjaq biha l-ħaġa? Le, għalxejn. Ma tagħmilix differenza, nkun onest. L-aqwa li gustuż. Eżatt.
L-essenza fil-flixken saret mhux vera. Isma' qalbi ma nafx jekk hux il-bigilla li bdejtu tieklu imma dik kejra bassa, eh! Omme ma, man, omme ma. U lilek bdiet twaqqaqna għaċ-ċajt, kif ħassejtek? Bdiet twaqqaqna għaċ-ċajt jien bdejt nismagħha f'sormi. Ooh! Kemm hu, kemm hu. Tant x'teċita ruħek. Kemm int skjett.
Le ma veru aħna, aħna li konna qegħdin naraw minn barra. Imqattgħin konna, hi aħna. Ma ħassejtx id-dittatur jekk naqa' ftit nuqqas ta' rispett? Ifhimni, kien hemm ħafna nuqqas ta' rispett imma jiena ma bdejtx nagħti kas bdejt nismagħha f'sormi. Fl-aħħar mill-aħħar Eżil kien saf wiċċ l-ilma. Le, veru, veru. Fil-bidu kienet qaltlek li hi xagħi. Bqajt taraha bħala xagħi? Le, le għax ħlief ma li bdiet titgħannaq ma' dak mal-irġiel l-oħrajn u hekk ma bdiltx tagħmel. Jien ma naħsibx li xgħajr, taf x'naħseb illi hi? Mela x'inhi?
Xajżar!
Meta bdiet titkellem l-edukatur jgħidlek ma tkellmekx ma bdejtx tinduna. Bdejt ninduna hija, bdiet ħa nipprova tal-aħħar l-ewwel hemm imbagħad il-bqija bdejt nismagħha f'tormi. Isma', issa l-boys min-naħa l-oħra vera ħabbewk. Mill-boys iva, minn daqshekk kien hemm ħafna min ħabbni u verament. Tefgħuk 'il barra xorta imma ma ħabbewk u. Le, le, t-tfajliet tefgħuni barra. Ejwa bil-ħaqq il-tfajliet imma insomma, kont qisek il-pupu tagħhom inti fil-veru sens tal-kelma għax anke ġieli qagħdu jilagħbu bik. Eħ, eħ, jien bdejt ovvjament inhu pjaċir inqajjem u naqra l-atmosfera, naraw x'ħa nagħmlu b'Ras Pura, ovvjament qabel ma tlaqt hemm ġew kelli nagħmel Pie face lil Django imma ma rnexxilix. Jiena narak bħala pupu għalih. Eħe, grazzi sabiħa.
Isma' sabiħ.
Għidli. Wara Kira qisu ma laqtek ħadd, oh lejlek. Le, le, laqtetni Kiana mbagħad u għażiż li kont ma' Kira kien hemm Kiana. Isma' li ma kontx għax mhux missek bat waħda u tiġi min tiġi l-aqwa logħba. Hu, Le, le, jiena nkun irrid li dik it-tfajla nimxi magħha sura, jien ma nħobbx nilgħab il-logħob. Issa kieku kellek tgħallem lilna li ma tħallniex fil-villa kif nilagħbu l-logħba, x'inhuma l-affarijiet li wieħed irid jagħmel, x'parir ittina? Ifhimni li taqbad bil-Malti jekk ma jogħġbokx mara, mur. Mur fuq u għidilha kemm int mazza men. Estrin. U tibqa' magħha. U tifflirtja magħha u mbagħad toħroġ moħħha ta' bilfors. Trid tkun ġakbin mela. Trid tkun ġakbin. U allura aħna qed niġu għaliha liema ġakbin hawn, liema ġuvni taħseb li ħa jirbaħ milli baqa' hemm ġew? Mattias.
Naħseb Mattias naħseb jerbaħ. Veru, Mattias qisu qed jinvesti sew hu. Ejju, qed jinvesti fija sew taħseb daqt id-daqt idaħħlu. Jake. Hi.
Isma' l-ieħor. Inti li qiegħed barra, inti dejjem hekk eh, meta titfajnejk fuq tfajla, tidħolla kif jgħidu all in.
All in u kollox all out. Iwa, jiena bniedem li jekk tfajla tixbidni reja u torini li vera trid dak il-bniedem, ovvjament jiena tfajna jafu għatnajni għajna jafuqa. Mm. Għax ma nkunx irrit li jiġri hekk lili stess. Sewwa? Jake, qabel ma ltqajt miegħek ma kontx naf li eżistu good boys dikka żgħira fidili bħalek. Ġieli weġġajt f'relazzjoni qabel qabel minħabba jien naf. Dan id-don jew iz-z li għandek. Kelli relazzjoni waħda jien, però kelli ħafna dates, ma rridx ngħid kelli ħafna dates l-ewwel hemm jiġifieri, però relazzjoni waħda kelli għax dejjem ridt qisni s-serjetà. Issa meta kont hemm ġo kont issemmi li you take things slow, tajjeb? Fil-verità fuq barra, hawn issa li qegħdin qegħdin fuq barra, they were really fast, eh? Inti tħossok li kont slow jew fast issa? Ġol-villa?
Eh. Ifhimni, fin-nofs, għax inti trid tieħu l-affarijiet bil-mod, imma fl-istess ħin tittalġar naqra l-affarijiet. Tifhimni, l-ewwel tibda tmissmiss l-hawn, mbagħad tibda tmissmiss l-hemm. Tibda jekk nara waħda, taf inti? Isma' Jake. Ngħidli. Ovvjament wara li se tara lilek innifsek iktar fid-dettall mhux issa bububum tajjeb, se tinduna li ġieli għedt affarijiet li ma missekx għadthom jew għamilt. Bħal. Liema taħseb li kienu hekk forsi kieku kellek tgħid, x'ma missniex qatt jew għamilt, hemm xi ħaġa. X'ma missniex qatt li dik it-tfajla hija tiegħi tiegħek fil-verità. Ejja naħseb dak fawl kien, fawl. Mela tkkartna l-ewwel.
Eżatt, u mbagħad fil-verità mbagħad minn hemm 'l hemm isu ħabba beda jħares lejk iktar x'qalu Eh, dak lila biss iħobb, mhux hekk? Mm, vera. Eh, se naraw, u se naraw.
Insomma, Ġek, jien ma naf se jiġri la darba toħroġ hemm barra issa x'inti għadek għadek titmiss u x'hekk ma Għadni frisk, barra. għadni frisk.
Imma li hu żgur li aħna ta' Strada Reali inħobbuk għax raġel bħalek ftit baqa'. U eh, grazzi tal-li ġejt. Thank you, nħobbkom kollha.